Ameiwa kwa ndio kwa kanga muti. Ah sasa ndo.
Tomana pe bwana penje, wi bwana penje. Eh bwana bwana bwana imagine bwana chakri nyoro bwana. Eh. Yaka kauono. Eh. Boka chiem. Bwana mani ni walo bwana ja penje. Tomana pe dwalo pe nyalo ywak ne ko kata bana sirikal makonyi. Ini dwana ywak na.
Kako ne ko pe ni tano ywak ni alo ura ne. Ina no ka wawach ni yande. Dwol minyalo ywak ma ng'ato konyi godo piyo piyo. En ywak dwol moko mag ywak ne ko sirikal. Isenjo kilando kata e redio ni jo gimoro otimore ahero pi nyando omwomo. Ah. Eh, ni jo ahero ywak. Ni jodak ma, ma ahero ywak ni nyando omwomo niketho negi puothe gi gini. Donge isewinjoga? Eh, adier mano tasega. Koro mane kaka onego bed ni ywak. Eh, Koro in ipana Eh. ng'ombe kata sirikal. Eh. E bas, koro ineno kaka iwuore no. Eh. Mane kaka gima nadwaro. Mane kaka onego bed ni iwuoro gik moko.

Ok anyal. Dong ka ning'isa luwore gi gima ning'isa mokwongo. Ah, Dhano chal. Kata ng'ama nusomo godo. Dhano chal bwana. Bi ng'e Ni- ni dhano ni- chal nitie ng'at ma chal kodi. Ni koro oh, koro ako, kaka koro an ni. Eh. An ga Kisumu. Eh. To abiro Nairobi. Ibiro oka- Nairobi, to to ka- kiwacho okago ni ni simu Nairobi. kata okawacho. Eh. Koro Kata romo kodi. tidhado kode street kucha. Eh. Koro ikala.

Mang isu nyang ngomong yo nimo se kan dino bed ni dano cha dino kechal do di dimo se. Inya lo musu ngamo kenengan. Udu. Eh. Sana sana ngisi. Eh. Isele ko gani yande. Mm. Ede kamoro. Mm. kata gi friends ah. kusedhi kanyo gik mabeyo timore kata kia kamilale ah. koro ikwanyo pesa ing'ino mia mia mia mia mia omera koro kidonje 200 chak ikwanyo 200 200 200 200 ing'ino e lweti kama ah. to kiseng'ino gini i bwana ni pesa gi kiumu ni chew bwana pok ok inyiew

An pesa chieng' moro Samoro otura- be ni idonjo kanyo onyo- nindo an liet. gimoro lit na baba chieng' moro pesa notura bwana mane ating'o taf mayane achur bwana pesa sanduku kopong' bwana ma achopo dalawa koro akawo koro akawo aluf ariyo kende wacho ni bwana wakwonga nonya aywera go dong ing'e kaka watimo gacha Eh. kisebudho ne pesa tiyudo pesa moro dong nyaka ios pesa Para ni, eh, Bwana kabani, koro kabani adhi nadonjo e hotel ni. ma iluongo waiter ma waiter be To koro- lekno be ma chieng' no odhi- waiter jaber na to be an gi pesa mang'eny ni Mm. Kato Ichiew. bukre ni pesa ni ni koro Ah, ni change. ichiewa ni mu- be nonego be ni wamuono oyo wadoko kanyo an mane dhi omo pi gi gari sa apar gachiel okinyi
An mane momiyo an lek ga ok jop ga an ng'e ni ka pod natin gurudu. Monego monego ilek ni ya kara. Ilek ni chieo. Eh. To sami mi chieo cha ikwany pesa ka. At least.
Eh, chieo ni mo be. At least mano to nyasaye. Chieo no e mo be lek. Chieo ne mo kro be. To gini lek oro timre yawa. By the way mano to dier. Kuru tu an ngini John kane pod watedo. E class ni unyo ni ji ni gi lek mag bedo dakteche kata jopuonj.

Nyalbeza na sana kaira ni mane nyako type mawuyo go. Mm. Moda kwene ma wadaga gi. Mm. Mano kanya. Biyo kuda ketra. Kuda wu ketra.
Oka ketra giwia no no ema mimi nataka kugudu ni. Rudu bwana into hizo mlivuoga mera. Wala waloga.
Rudu ni sani koro ngato bukre no mi pesa. Ee. Omiyo ngima maber. Ah, Eh, bas, eh, koro ne. eh. Mano in. Koro nyulo wawuondo ni Oh, mano an. Eh, obedi. Sawa.
In ema adwaro ni ber. Eh, sawa.
Enda yiega kodi. Bas, koro sani en ni ng'ato. Eh. Wacho wacha ni bwana, odwa loko ngimani dichiel. Eh. Karang'o?
Wacho ni Sani. Eh? Wacho ni sani sani. Sani. Igoli. Iloko ngimani. Eh. Koro bana wacho ni bana idmi bilioni adi? Eh, bilioni achiel.
Ikete account ni. Eh. As every month. Eh? Million idhi omo 800,000. Eh. Cash. Eh. 200,000. Em ikete ni e account mar KCB M-Pesa. Eh, yo, to anyalo nyiewogo gimoro. Ti- Ket gime itimogo gima idwaro. Eh. As a- a- a- a- a- 100 billion mokwongo cha. Eh. Machacha koro e pesa mu- ma koro oket e fixed deposit account. Eh. En en pesa ni kendi ng'ato achiel ok isea kata go- kata gosiepni mihero kata gi demni. En Eh, ok- ok ipogo, eh, en ok kata demni ipogo, ok imi. En fixed. Mm.
Kasi Eh. teri ka rent. Eh, Artı ma, ma, ma, idaki manson mera ma. Eh.
Puro gol wa ka ka moja ke. Swimming pool ka bal. Okay chul 200 koro ki sa bal. Okay chul pesa. Eh. Kamu ki mitwa. Wewe ke lo chips ke soda. Ite do ni to gine ma ki chulo ga bill sugo. Nyako mara mara mubiro fea kata mwendo ndege ang'o pesa ma tips mimi kata mana de mara kingamo ngega ni nyako nyaka soda kwani jok ma kata mar sabun eh to soda Kata soda.
Kelo.
Mago bil ma joke ma settle. Ehe. Gimoro amora in kama ma mimadho kata mane kata gicha. To joge ma chulo. Iriambo. Ok awuondi. Okay, gin gidwaro ang'o?
Koro Kata gwacho niya, gisemiyama. in sign to. Eh? In ing'e ni nyathi bani setemo koro iloko ngimani. Eh. Inyalo yie.
Ah, man, an ok anyal yie.
ok inyal yier gi ngima maber an ng'a mapimo wiya bwana nitie be gik moko mipimo go koro dang' ing'e ni nitie gik moko moko miyi kata mana president kata uhuru mm. kata raila minene no mm. kata raila king'iso gino ok ok kata in iwuon kod ruto ka ng'ato dwa miyi gik ayalago mokwongo kaka osenyiepo na mang'eny no achicha achicha ni nitie gima koro gidwaro ing'e ni kata nyako ka nyiepo ni to be mano mano ng'a mapimo wiyi eh mano ng'a mapimo wiyi odwa ni ong'e ni pachi ni kanye ang'o miyo odwa miyi gik mang'eny go Tako mi nyathine. Tako mi nyathine. Gweno onge nyithindo. Ka onge nyithindo. Emo mi aneno ka bet ga. Emo mi aneno ka bet ga. Dogo jak mi nyithindo gi pesa go. Ang'o mi wanyo lagi ni mwana inti yak ga. Mawanyo mapimo wiwa. Je moro penjo moro biro riwo kodi. Ko en gimoro masoro to sonol. Abiro chopo utek. Kota ma, abiro